for the gospel art, artist to, to, to you know to be received by recording companies mm. and mm, uh, mm. I, it, it started very difficult uh, it needs the whole day for me to explain but anyway zvishoma zvandinogona kutaura ndizvozvo zvokuti zvinokuoma kwazvo mm -hmm. kwaive kwokuti sekutaura kwandaita tatisinganyanyogamuchirwa mm, mm, mm, eh, kugamuchirwa kwaive kwokungoti vari kutiwo rega timboedza eh, nekuti pandakaenda kuno kuti ndaakuda kutsikisa chaive chikonzero chemachechisi ari muzimbabwe pavakazviziva kuti we've got a singer called mechanic manyeruke besides uh, jordan chataika okay.
eh, i think inini najordan chataika we started together mm. almost the same time nekuti nguva yatakazikanwa iyoyo it was almost, almost the same time yeah zvichireva kuti mwedzi tanga kusiyana nemazuva kuda maviri kana kuti mwedzi umwe chete kuti wakatanga ndiyani exactly mm -hmm. um, takave, takave ne nenguva yakaoma chose nokuda kwokuti vanhu vaive vaakuda kuziva manje kuti ndiye anotoshevedza kuchechi kwedu kuti azoimba jordan here kana kuti manyeruki okay.
but uh, for your own information ndakatanga ndaka, ndaka kuzikanwa ne united methodist besides salvation army nokuda kwokuti ndo kwandinopinda avo of course mm. varidzi vangu mm. ini ndiri muridzi wavo uh, but vakatanga kundiziva kundisheedza kunze kwesangano rangu united methodist mm. when bishop abel muzorova became a bishop wechechi yavo okay. anditi mazviona ka by then so vakandisheedza vo vakati tiri kungonzwa nembiri mm, kuti uri mm, muimba mm. anoimba rumbo rwako chirema patembere mm. zviri kumbofamba sei vautiratidzewo tine revival yedu asi kumashure uku tisati tasvika kwese ikoko kwainetsa nokuda kwokuti ndakati ndakuenda kunoda kuti ndinorekodha hmm. ah, zvakavatorera nguva kuti vandikamtire ndozvitaura izvi mm, mm, mm, zvakavatorera nguva chose but chandiri kutaura ndechokuti icho vanhu vangoziva chete kuti haisi nyore kuti uti watanga chinhu chingobuluma just like that kuti ufunga kuti today i've got my thing i'm singing ndakuda kumhanya nguva idzodzo kwaka kusina zvakadaro

vandinzwa ndaimba chimbo changu chandakanorekodwawo pa real to real mm. zvematepi zveizvi kuzipc uh, ah, akati baba tinoda kuti muuye tiende nemuskyline mumbonotiimbira mutiudze kuti muchiudza vanhu kuti anombonzi manyeruko atanga zvekuimba izvi zveshoko ramwari ndiyani ah, ndakadedera ndikatya ndikati ko zvabva zvaita mukurumbira nenguva shoma shoma kudai sei mm. wazvonaka mm -hmm. Ah, so vakaenda neni ndikanoimba chimbo changu chandaimba chekuti mukoma audzamai kuti ndaroora mhm. eh, nokuti kare waiti kana uri mukomana kana wakuda kuroora eh, unobvisa one dollar yatai ten bob eh,
ah.
wopa mukoma mukoma woenda nayo kuna baba mudiki baba mudiki kana kuti sekuru hanzvadzi yamai ah, woenda nayo kuna ana baba mhm. neungano yavo kuti mwana mhm. wati ndaakuda kuroora nedhola iroro ndo ndo zvawaitaura nezvazvo so ndiri kuti inini zvakaa zvakangotiomera asi ndinotenda mwari nokuda kwokuti pavakazoziva kuti vanhu vari kugamuchira kuimba kweshoko ramwari vamwe norwara vachiti kana kwakuitwa purogiramu yevanorwara vaida dzimbo dzechitendero kuti dzivanyaradze so it was me

saka taishedzwa kunoimba to some various churches sometimes you could find jordan chataika ariko mm. so asi munhu wakanyanya kundiinspire mm -hmm. or though zvizhinji zvaakanga achiita definitely i could not understand kuti ah, what is, what is he doing? Of, yeah, what is he doing? uh, Jimmy Reeves uh -huh. pandakanzwa kuti muimbi wedzimbo dzechitendero uh -huh. voice rake raindibata chose because waiti kana achiimba uh, cross the river yes, yes, yes. Eh, ndainzwa kubatikana chose kuti munhu ari kutaura chinhu chihombe mm -hmm. ehe you know mm -hmm so ndiye umwe munhu akave inspiration kwandiri and then tevere iye jordan chatanga pachake and there comes freedom same wayo Oh, takanga tichingori pamwe chete nguva idzodzo ah. ivo vakanga vakutsvaka kuti whois manyeruke inditsvaka kuti handi mazonaka so ndo ndo vanhu vakandiinspire Mm, to those of us who grew up uh, in the 80, late 80s and 90s, you might not know some of the names, but um,

this type of music cannot sell and i said ko mabhaibheri ange asingatengwe here mabhaibheri aitengwa the problem was umwe munhu anenge achiita business rake rekutengesa eh. chimo chaunoimba iwe mm. saka nokuda kwokuti machechi taitorwa savanhu kunoenda vanhu vakanyanya kungodzikirasarira mm. ehe vaya vanhu vakuda vanonetseka vanoshupika mm-hmm. but ini ndasvika ikoko manje vachiramba kudaro vakomana vakanga variko by then Ah, umwe uh, murume ainzi um, abner mapfumo murume uyo akati ah, the work has been done ndobva vasheedza uh, brother nyamondera okay. anga ari engineer weatry record company vakati tiudzewo chii chauri kunzwa pamusoro pedzimwe dzakadai zvikanzi ini ndatorekodha ndotopedza album yatovepo mm. and eh, handifungi kuti ndinodzokera mushure pamusoro paizvozvo kana mangotiwo hazvisizvo well zvakwamuri but ini sokugamuchira kwandakazviita ndichizvisa pa, pa, pa lp mm -hmm. by then, oh, then it was a finals yeah. yeah.
ndaona chose kuti murume uyo ari kuenda kure uh-huh. handizivi uh -huh. kuti why don't you try him ndobva vaenda kuno anga ari head senior head mm. wedepartment ravo um, vakamubvunza zvikanzi ah imi muri kunetseka neiko idzi dzimbo dzaari kukurudzirwa navanhu vemachechi kuti ngave azorekoda kuti vadziwanevo kumba kwavo mm-hmm. hapana chinokunetsai kambani yati iyo ngaaite imi mukazvigona mukazvinzwa kuti zvakanaka kana nyamondera zvinzwa kuti zvakanaka lets try him mm. unoziva chakanakidza mhm. chakafadza ndechekuti after maybe some two months mhm. kwakabva vanhu vakabva kunoku vechichena vakanga veimwe kambani yainzi cooking vine kana kuti serengeti mhm. vakauya kuzimbabwe vakatiwo tiri kutsvaga music yevanhu vanoimba e, type yose yokuti secular music nevanoita gospel, gospel music yeah.
e, the gospel artist akanga ariko it was manyero handi yes. mazvona ka mm -hmm. ndokubva vatarisa that zakeo album yandakaburitsa yekutanga mm -hmm. ha zvikanzi ari kuridza magitare mangani zvikanzi i one guitar zvikanzi saka munhu yaari kupi tinogona kumuona here zvikanzi tinogona kumuona munogona kumuona kana muchida kana mune nguva yacho havana kundiona vakashayawo time ivo kuti vaitendera nyika mm. ndobva vadzokera zvikanzi toda phone number yekwanosenza and these guys were given my telephone number ndashanda manglo american corporation services ndobva ndangonzwa all of a sudden one day on a wednesday ah, umwe munhu achi it was in december kwaitonora kuno zvikanzi izvo pane foni yako yauya nemunhu ataisenza naye akanga ari senior supervisor mhm. zvikanzi pane foni yako yauya but is from abroad do you know anyone ndikati i don't know not one mhm. person ikoko kunze kwavanhu vakangoendavo kuda tichingoperekedza kuti ari kuenda kulondon kana kuti kuamerica mhm. handina hama yangu iriko zvikanzi there are your friends now pane vanhu vari pafoni ndadaira foni iya ndiotaura naniwo zvikanzi unotaura nomunhu anonzi martin gold smith mm. from where zvikanzi from uk zvikanzi wakasununguka here tabhuka ndege yokuti musi wesondo kwire ndege iwewe manheru uye kuno kulondon for what zvikanzi takadiscover music yako unofanira kuuya kudo kuzoimba uchaimba mulondon country, uh, town and country club one town and country club two Iwewe uchaenda kunotorwa video uh, shoot live video shooting ichaitirwa kufriends meeting house. Ina handizive mm. kuenda ni. Mm, mm, mm, mm. Ah, ndikati inini here ndikati ah, muri kuda kuti ndizoimba ne, ne what language zvikanzi your own language. We want something fresh from Africa with your mother language. Bring your guitar. Izvozvo ndozvatakadaro. hmm. kuti tikazoona iwewe negitari rako wotiimbira yo mother language ndikati maiwe mwari kudzwai so ipapo ndo pandakaona kupenyerwa kwamwari hmm. ivavo vacho vakanga vachiramba kuti zvinhu hazvirekodheki hazvitengeseki ndo vakazomhanya nousiku manje vaakutsvaka kuti where is this manyeruke timuudze kuti uri kuenda kulondon musesvondo it was on a wednesday baba people might be wondering for all these years how many albums are under baba manyeruke so far

sandisati mm, mm. ndatomboita than ndokungofunga kuti no ndopota ndichiti kana ndikaona kuti kune album yake isina kufamba zvakanaka bring two songs from that album mm -hmm. and put some new songs madziri so that mm -hmm. vanhu voziva kuti kune kwatakabva oh, yes, yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah, yeah, yeah. Uh, baba of all these uh, albums which one do you say this is my favorite album ari mandiri that is my fourth album mm -hmm. because this is when i started uh, uh, singing with the band all right all right all right isaac chirwa and gideon zamimba mm -hmm. he those were the guys taingoimba tiri vatatu saizvozvo so ndo pandakatanga kuona kuti ho oh, mwari ane zvinhu mhm. zvaakaisa mandiri zvinogona kufamba kuti mhm. zviende mberi because i used to play alone my guitar and so on but um, um, ndatanga kuimba ndakaimba navanhu ava ndikazoziva kuti ha wosaka kana zvakadai izvi zvinoda kuti ndiite band mhm. so i've got my own band nechikwata changu chandiinacho and so on ya mhm, ya mhm. and um, the, the, their songs which were you know well received i know moses akasimudza nyoka murenje is it that you were expecting such kind of reception within the, the, the community No, I was not expecting as such nekuda kwekuti kana uchinyora dzimbo dzimwe nguva unongonyora uchingofunga zvinhu zvawanzwa zvichitaurwa mubible because these preachers sometimes vanoparidza mharidzo inokubata inokunyongosva iwewo mhm. saka wozofunga kuti ah, what is to do nevanhu vari kunze uku mharidzo mhm. yake mhm. kana ukazoifamba naye uchiona unonoti no zvakanaka kuudza vanhu mukuimba oh, nyaya yakanaka iyi so ini ndo mandai tora dzimbo muvaparidzi okay. yes uh, moses akasimudza nyoka murenje yakatozouya mashure kana kuti kutanga kwayakaita yakanga ichingori pasi pasi zvishoma mm -hmm. asi vanhu vachiiteerera chimbo chakanyanya kunetsa ndechamakorokoto

achano munhu anononditeerera achindirekodha achafunga kuti ndiri kugona here because one time i went with my guitar pandakaita dzimbo dzangu mbiri dzesingle yangu mm. jesu achivavudza nemufananidzo kuti pakati penyu panomachandipandukira ya ndakaenda nyamondera said ava manyereke mauya ku kuma auditions mhm. ndinoda kuodishinai pamusoro pedzimbo dzenyu dzamuchaimba muno mwandisi kukurekodai eh. because ndoda kutanga ndadzinzwa mm. akanga achida kuti asandiudze kuti ari kurekodha nguva yaari kuita maauditions mm. kuti ndinyaso relaxa ndiridze ndichinzwa kuti ndiri kubata gitari rangu mm-hmm. ino zvakare ndichati shamiso zvikanzi imba ichimbo chokutanga ndakaimba chimbo chokutanga nyamondera chirecord ndikaimba chimbo chechipiri zvikanzi single yenyu yatovepo just like that iwe unenge uchidedera uchiti hei eh. mustudio ukatarisa microfone yaunoda kuimba nayo inenge inoruma wena nyamba kwaingove kutya kwokuti zvandichamburitsa zvichagamuchirwa sei eh. Eh, nokuti vanhu vemachechi vaizoti kana vasangane ndikapedza kuimba kuti Vana mai vamwe mwanangu tiitirewo zviko ingava mwari kuburitsa wani dzimbo mumarekodhi mudzatinongonzwa hmm. didi ndikati ko handiti machechi munoti hatitengesi dzimbo dzokunamata ko zvino ndodii nokuti ndiri kutaurira vakuru vari kuti aiwa dzimbo dzokunamata hadzi rekodhi kuti utengeswe eh. saka ndoita sei zvikanzi aiwa isusu tinoda kudzinzwa umba kana dzisingatengeswi zvakanaka hmm. ngavatiitire ka isu vatinonamata tidzidiridze mudzimba dzedu dzichitikomborera hmm. so izvozvo unenge uchingozvifunga kuti kozvino kana ndadaro vanhu ava neencouragement yandiri kupiwa nevanhu mm. vanozozvigamuchira kusvika papi oh, atoita zvonaka mm, mm, but kutaura chokwadi mwari vakashamisa vanhu nokuti dzakazogamuchirwa nomuti uri pamusoro baba can you tell us more about the, the new album the new album is kubva muguruva mm. its like uh, vanhu tinorarama upenyu hwakasiyana now kune vamwe wakawana mukana wokupiwa mari dzechikoro vakaenda kunodzidza mhm. eh. isu nokudzishaiwa kwatakaita nguva idzodzo nokuti dzainetsavo mari dzacho vabereki mm. vedu takangoenda zvishoma zviya zvokuti unofanira kuziva kuverenga tsamba woziva kunyoravo mhm. and zvakadaro zvakadaro asi ndakafunga kuti mwari vane chinangwa chekuti zvinhu zvakadaro zviitike yes yes ndakatanga kuenda kunosenza basa rangu rakave rekutanga mm. ndaive garden gardener kana kuti mm. garden boy mm, mm, if you mm. want to name it eh, zvataishenza nakuzimbakare mm.
ndichisenza kudaro saizvozvo mabasa mazhinji andakaita kutengesa ice cream nokuita malorimet ve assistant we motikari chii chii zvinhu zvakawanda zvandakaita zviri pasi mm-hmm. eh, mm-hmm. zvaive zvisingagoni kundipa mari yokuti inondiraramisa kuti mepsi ndikazoti rimwe zuva ndofunga kutenga imba mm-hmm. kana kufunga kutenga motokari paka pasina zvinhu zvakadaro now ndazosvika pakuti zvinhu zvasimuka mwari vandiona mm. ndabviswa muguruva eh, muguruva ndaiswawo pakachena ha mm. ndikati naye mwari ndokuimbira idzimbo dzinoti kudii ndikapedza mm. makore ose oupenyu hwangu aya kusvika mu40 years dzamuri kutaura idzi mm -hmm. ndisina zvandaita nokutenda mwari mm. ha ndobva ndazoona umwe mufundisi akandiparidzira ndaenda kumusangano yeungano hombe akataura pamusoro pokubviswa vanhu muguruva mm. achitaura kuti vamwe vakabviswa muguruva vakaiswa pakanaka mm. ava vasi vakakanganwa kutenda mwari saka ainde akafunga kuti mwari ndomutenda nei rega ndiise albamu yangu itsva mm-hmm. kuti makandibvisa muguruva ndosaka muchiona yakanyorwa kuti kubva muguruva baba tinokutendai chose for sparing this time yekuti muuye muchitaurawo nemhuri yezimbabwe muno uh, we believe we'll keep in touch kunyange pamunoenda kumba uh, god bless you mufamba zvakanaka what more shall i say to our viewers apart from saying thank you for giving us your precious possession which is your time for me and the rest of the team behind the cameras we are signing out till we meet again Mwah! god bless you kudzi's my name